Il-programm fejn ngħodd u fnisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum se nduru dawra tajba mal-familja tal-kliem li jinħarġu mill-għerq nemes, b'enfasi speċjali fuq il-kelma nemus u fuq il-kelma nemes. Nintroduċu ftit l-ewwel kelma, nemus. Min jaf kemm-il darba f'nofs ta' lejl spiċċajna f'battalja mdemmija ma' nemusa tedjanti li tkun qiegħda tittama li tħalli l-marka fuq ġisimna fraġli waqt li nkunu reqdin. U nammettuha, jekk iż-żarżir tagħha jqajjimna, ftit huma dawk li jinjorawha u jerġgħu jorqdu qisu xejn mhu xejn. Donnu s-sodisfazzjon tal-uman dak il-mument. Ikun li jixgħel id-dawl, u qabel isibha u joqtolha ma jkunx hu. Naqsam magħkom ftit fatti kurjużi dwar in-nemus. Fid-dinja jeżistu bejn 2,500 u 3,000 speċi ta' nemus. In-nemusa femminili hija dik li tigdem lill-bnedmin u l-annimali biex tixrob id-demm, filwaqt li n-nemus maskili jiekol mis-sugu tal-pjanti. Biex nemusa tbejjet, trid tixrob biżżejjed demm, inkella tmut. In-nemus femminili jgħix madwar xahar, filwaqt li dak maskili jgħix ġimgħa biss. Mhux ta' b'xejn li n-nemus ikun persistenti jekk irid jigdimna. Jeżistu wkoll xi qwiel marbuta man-nemus. Qawl b'tifsira metaforika hu, F'ħalq magħluq ma jidħolx nemus. Jiġifieri min ma jitkellimx qatt ma jkollu problemi. Qawl b'tifsira iktar litterali hu, In-nemus fuq il-qamħ, sinjal li dan ikun qed jisħon. Dan huwa proverbju agrikolu li jrid jurina li meta naraw in-nemus fuq il-qamħ, ikun ifisser li beda jeqleb it-temp. Ikun dieħel is-sajf u tkun bdiet is-sħana. Mill-kelma nemus nistgħu noħorġu l-kelma nemusa, li kif tistgħu tindunaw tirreferi għal waħda biss. Araw xi ġmiel ta' qawl insibu ddokumentat fil-ktieb il-qawl iqul, Tibla l-junfant u tixraq f'nemusa. Ommijietna u missirijietna ridu jfissru li hawn nies li ma jibżgħux jagħmlu xogħol tqil, imma mbagħad jagħmlu għaġeb l-affarijiet iż-żgħar. Infatti, in-nemusa tfakkarna wkoll f'xi ħaġa żgħira, li ma fiha xejn, li tidħol kullimkien, għax ma tokkupax wisq spazju. Mhijiex sorpriża li ġieli tisma' l-laqam in-nemusa għal xi ħadd qasir u li ma fih xejn. Tlaqna nisimgħu lil George Farrugia ikellimna fuq l-etimoloġija u t-tifsiriet differenti tal-kliem nemus u nemusa. Hawnhekk għandna dawn iż-żewġ kelmiet, nemus u nemes, u l-verb nemmes li fil-Malti kontemporanju jidher li huma li għandhom l-istess serq, ne, me, se. Imma sintendi m'għandhomx l-istess tifsira. Ejja nibdew b'nemus. Skont il-grammatka, nemus huwa Nom tat-tip. Illum qed ngħidulu nom tat-tip, tradizzjonalment konna ngħidulu kollettiv. X'inhu dan il-kollettiv fil-grammatika? Fil-grammatika, il-kollettiv huwa dak il-mekkaniżmu li jiġbor numru ta' entitajiet qisu fi grupp wieħed u jinterpretom bħala singular. Għalhekk il-kollettiv fil-Malti l-grammatika tqisu singular, bħal meta ngħidlek jiġifieri larinġ. Ħafna, eh, anka l-itfal sfortunatament jgħidhom li larinġ hija kelma fil-plural. Larinġ mhijiex skont il-grammatka fil-plural, tant hu hekk li jiena ngħidlek larinġ tajjeb, larinġ imħassar, dak qed turini li l-grammatka qed tqis il-kelma larinġ bħala singular. X'inhi l-etimoloġija tal-kelma nemus? Eh, il-kelma fil-Malti daħlet mill-Għarbi namus, ġifieri naraw ix-xebh tajjeb. Nemus, x'inhi n-nemusa? X'inhu n-nemus? Huwa dak huma dak l-insetti li joqorsuk tajjeb, li jiġbdu id-demm minn fuq il-ġilda. Eh, nemus eh, ibejdu, ibejtu fl-ilmaqijat normalment fejn hemm l-ilma, fejn hemm l-likwidu, fejn hemm is-siġal tal-frott, tajjeb, u fil-fatt għandna l-espressjoni bil-Malti ngħidu messi tu nemusa, ġifieri meta il-frott missu n-nemusa tħassru. Tajjeb ngħidu li l-erq Nemese fl-Għarbi ukoll għandu t-tifsira ta' tingiża, tingiża però f'kuntest partikolari, meta inti tiġbed xi sufa, tajjeb, mill-ġilda tħoss dik it-tingiża jew meta inti tirranġa x-xagħar ta' fuq il-ħuġbejn, tajjeb, tħoss dik it-tingiża. U hawnhekk naraw is-similarità mal-azzjoni li tagħmellek in-namusa meta tniggżek. Eh, skont id-dizzjunar ta' kulina, dan isemmi taħt l-entrata eh, nemus u isemmi tipi differenti ta' nemus. Nemus ta' dukkara, għax issibu fis-siġar ta' dukkar u ta' tin, isemmi nemus ta' bil-lejl u ta' binar, nemus tal-ħxejjex, u jgħid ukoll li fawdex sema' l-espressjoni siġra tan-nemus li bl-Ingliż hija l-elm elm tree fil-Malti l-isem tekniku tagħha huwa l-ulmu. Nassumi li din is-siġra jgħidulha hekk għax tattira n-nemus. Fil-fatt din is-siġra tikber fil-widien, tikber malar ħafna, speċjalment meta jkollha l-ilma u la darba hemm l-ilma fil-widien għandek ċans li l-ilma jkun hemm l-ilma qiegħed allura jikber in-nemus. Interessanti però li hemm min jirreferi għal din is-siġra bħala In-nemmiesa. Ġejja minn nemus, in-nemmiesa, tajjeb? U f'hawn biex ukoll hemm kelma interessanti assoċjata ma' dil-kelma, eh, in-nemusira. Nemusira hija dik ix-xibka eh, bit-toqob irqaq ħafna li tagħmilha mal-bibien, tagħmilha ma' twieqi biex ma jgħaddux l-insetti. Illum ngħidu qed ngħidu l-insect screen ġifieri, imma għawdex Ma trid xejn biex tisma' l-kelma nemusiera. Nemusa, però, tfisser ukoll xi ħaġa żgħira. L-estensjoni fit-tifsira eh, tfisser xi ħaġa żgħira u allura nużawha f'xi espressjonijiet ngħidu aħna meta tgħid ma tgħaddix nemusa minn quddiema li ma titkixxifx dwarha. Titkun taf fuq kollox, fuq l-iċken dettall. Jew inkella anka nemusa tifajnu. Tajjeb jiġifieri anka ħaġa żgħira ddejqu li xken affarijiet idejquh. Imbagħad interessanti, nemusa għandha tifsira oħra li forsi ħafna ma jafuhiex. Nemusa hija tip ta' ħuta, ħuta żgħira, kbira jista' fiha xi żewġ ċentimetri u nofs, u hawnhekk għandna każ interessanti. Did-darba l-kelma ma ħadnihiex mill-Għarbi, imma ħadniha mill-Isqalli. L-Isqalli fl-Isqalli hemm il-kelma minusa. Minusa, u fil-Malti spiċċat Nemusa. U hawnhekk għal darb'oħra għandna dana l-kunċett lingwistiku li, li aħna insejħulu il-metatesi. Il-metatesi, x'inhi x'inhi metatesi? Metatesi hija meta kelma minn lingwa l-oħra, anka tista' tkun fl-istess lingwa stess, naqilbula Xi jitri l-aktar li jkunu konsonanti. Ir-raġuni hija biex il-lisn huwa l-lisn huwa aħjar. U din mill-isqalli minusa spiċċat nemusa fil-Malti jista' jkun minħabba li diġà kellna kelm oħra allura kienet eħfef għall-Maltin biex jippronunzjaw nemusa. Eh, imma kif jgħidu, fid-dinja kulħadd xortih, anka il-kliem li għaddi minn din il-metatesi, hemm kliem li meta s-sillu meta tesi min jgħidu ngħidu dan għana miskin ma jafx jitkellem jew nitfaw jisu f'diviżjoni inferjuri bħal meta xi ħadd li jgħidlek minflok l-isptar jgħidlek l-ibstar, mort l-ibstar u inti speċi ta' tajt jisu ma jafx jitkellem sew da. Imbagħad għandek meta tesi li tkun sabet xortija meta naqilbu l-konsonanti imma l-kelma tkun aċċettata anka fl-istandard. Per eżempju, l-kelma delfino mit-Taljan fil-Malti spiċċat denfil u sabet xorti għad il-kelma tantu hekk li spiċċat e, e, l-isem ta' sensiela ta' kodba tal-qari kienu jintużaw fi skejjel ta' gvern li ma nafx kemm il-sena damu hemmhekk ġviexiren ta' snin. Fit-tieni rokna tal-programm, George Farrugia l-ewwel se jkompli jagħtina aktar informazzjoni fuq annimal ieħor bl-għerq nemes, li huwa n-nemes. U wara, jgħaddi wkoll kumment fuq il-verb nemmes li wkoll ħiereġ mill-istess għerq. In-nemes huwa dak il-mammalu li bl-Ingliż jissejjaħ ferret. Dan l-annimal kien impurtat f'Malta u ddomestikat biex jikkaċċja l-fniek. Xogħlu Huwa li jiġri warajhom u jinżel fil-bejta tal-fniek li tkun imħaffra fl-art. Infatti, tattika tajba li dari kienu jużaw il-kaċċaturi kienet li l-ewwel il-kelb tal-fenek jiġri wara l-fenek sakemm jiskopri fejn hi l-bejta tiegħu. Wara, il-kaċċatur Joħroġ in-nemes mill-garżella li jkun fiha, jagħmillu sarima u jitilqu fil-bejta. In-nemes ikollu kullar b'ġonġol biex sidu jkun jaf fejn wasal ladarba jkun telqu fil-bejta. Meta kollox jimxi bit-zilla, ftit wara li n-nemes isib lill-fenek, Il-fenek ikollu mnejn jitgerrex u jibża'. Joħroġ mill-istess entratura minn fejn ikun daħal u d-destin finali tiegħu jaqa' taħt is-senter tal-kaċċatur li jkun qed jistennieh b'ħerqa fid-daħla tal-bejta. Il-Malti ħasiblu wkoll għal xi espressjonijiet idjomatiċi marbuta man-nemes. Minħabba li għandu vista tajba, għadek tisma' l-espressjoni jara daqs nemes. Għal min ikun ilu ħafna ma jidher fi klikka tal-ħbieb jew forsi jkun iħobb jiskarta, għadek tisma' lil min jgħid li ma taraħx b'nemess jew trid tfittxu b'nemess. U xi ngħidu mbagħad dwar il-verb inemmess? George Farrugia se jagħtina aktar minn tifsira waħda li għandu dan il-verb. Però, tifsira bil-bosta popolari hija dik ta' sindikajr li jħobb iħares b'mod kemxejn malizzjuż lejn xi ġuvni jew tfajla, bit-tama li ma jinqabadx. Allura, minbarra l-erqnims, x'għandhom komuni n-nemusa, in-nemes u n-nemmies li jnemmes? It-tliet termini jidher li kollha għandhom l-idea ta' ħabi. In-nemusa ħafifa u ma tarahiex malajr jekk tiżgiċċalek u donnha tmur tistaħba jekk tinduna li lmaħtha. In-nemes fil-kaċċa tal-fniek joqgħod qisu mistoħbi u meta wieħed inemmes lil xi ħadd joqgħod iħares bil-moħbi. Tlaqna nkomplu nisimgħu lil George Farrugia ikellimna fuq il-kliem nemes u nemmes. Ngħaddu issa n-nemes li wkoll għandu l-istess eh, konsonanti tal-e, nemes, eh. Hawnhekk il-femminil ta' nemes huwa nemsa u l-plural insa. Forsi anke dil-kelma ma tantx nużawha tajjeb, insa, inemesea. Hija mill-Għarbi nems, tajjeb, u l-plural fl-Għarbi hija numus, numus. X'inhu n-nemes? In-nemes huwa dak l-annimal żgħir, huwa mammiferu li huwa ftit ikbar mill-ballottra, fl-Ingliż jgħidulu ferret, fl-antik kien jintuża ħafna għall-kaċċa tal-fenek salvaġġ. Dan meta kienu jmorru jikkaċċjaw il-fenek salvaġġ, tajjeb, il-fenek sintendi kien jibża' jidħol ġo toqob, ġo xi toqba, kien ikollhom in-nemes, jitilquh, in-nemes jidħol ġo toqba, joħroġ il-fenek u mbagħad jaqbdu l-fenek. Però fl-antik ukoll in-nemes kien annimal domestiku. Ħafna kienu jżommuh id-dar minflok il-qattus biex jaqbad il-ġrieden. Tifsira oħra ta' nemes huwa xi ħadd li jħobb jistħarreġ, xi ħadd li huwa inkwiżittiv, li jrid ikun jaf l-għaliex. Għandna wkoll ismijiet ta' postijiet bil-kelma nemes, pereżempju Għawdex il-Qala u x-Xagħra ssib postijiet jisew tan-nemes u l-Qala hemm ukoll il-wied tan-nemes. Minn din il-kelma joħroġ il-verb nemmes li għandha aktar minn tifsira waħda din il-kelma. Eh, l-ewwel tifsira hija meta inti tikkaċċja għal fenek selvaġġ bin-nemes, kif spjegajna. Tifsira oħra hija meta tissindika, tosserva fid-dettall, xi drabi inti tkun moħbi, toqgħod fil-moħbi waqt li qed tosserva fid-dettall x'aktarx il xi mara jew il xi tfajla, tajjeb, u x'aktarx jassoċjah dal-verb ma' xi ħadd li jkun imdaħħal fiż-żmien, qed inhemmes, Tajjeb? U tifsira oħra hija li trabbi n-nemus. Meta inti jkun hemm l-ilma qiegħed ngħadu hawnhekk qed inemmes il-post qed inemmes. Imbagħad għandek in-nom tal-aġent ukoll minnu in-nemmis. Tajjeb, eh, skont id-dizzjonarju ta' Karwana, in-nemmis huwa dak il-kaċċatur li joħroġ jikkaċċa bin-nemes. Però wkoll Karwana jagħti t-tifsira oħra ta' ment tan-nemmis xi ħadd li jieħu pjaċir ħares b'mod insistenti kif kif għedna lejn xi mara xi kultant ukoll b'għan li ma jkunx daqshekk nobbli biex ngħidu hekk. Għandek ukoll in-nemmiesa. Diġà semmejniha, però minbarra did-darba aħna diġà semmejniha fis-sens ta' siġra, isem partikolari ta' siġra. Nemmieża huwa dak l-oġġett li tużah biex nemmeż bih. U f'dan is-sens kellu kien hemm kelma oħra li kont żewġ kelmiet, il-mhux rabija jew il-kixxiefa minflok nemmiż, għax kienet tkun, dik kienet tkun bħal kaxxa tal-injam jew tal-ġebel li toħroġ il barra mill-bini jew inkella minn xi gallerija biex dak kien ikollha toqof fiha biex dak li jkun ikun ġewwa u jqgħod jara barra, jqgħod inemmis barra, jara x'qed jiġri barra. Għalhekk in-nemmisa, hekk kif qegħdin naraw ġifi ħabtet ma' kelma oħra tal-istess forma b'tifsira differenti tas-siġra li semmejna qabel u dal-aħħar sibta wkoll il-kelma nemmisa qed tintuża fis-sens ta' people ukoll. Dik it-toqba li nagħmlu mal-bib ta' barra hekk li jkun hemm xi ħġieġ jew xi lenti fiha biex meta jħabbatlek il-bib jew ċempillek il-qampina tal-bib inti qabel tiftalu